Ýaňja elhenç bir wideo gördüm. Alty ýaşly çagany zorlap durka bir haramzadany tutupdyrlar. Özem kim tutupdyr? Pikir edip görüň. Obanyň ýaşaýjylary, şoň töweregindäki şol öýüň eýesi. Ony polisiýadam ýa bolmasa beýleki gulluklaram tutanok. adamlaryň özi tutýar. Özleri jezalandyrýarlar. Soňam polisiýa äkidýärler. Tejen etrabynda şul aýyň on ýedisinde bolan ýagdaý. Polisiýa nirede? Polisiýa öz närazylygyny biziň efirlerimize gelip aýdýanlara basyş etmek bilen başagaý. Häzir görseň polisiýa şol manýagy tutan oglanlara basyş edýän bolmagy mümkin. Näme üçin wideony ýutuba goýduňyz? Biziň götümüzi açdyňyz diýýän bolmagy mümkin. Biziňkilerden her zada garaşyber. Bilýän bolsaňyz gaýyşnikler surat alan oglanam on bäş sutka basdylar. Gurbanguly, adamlaryň jany seniň üçin gymmatly bolsa, görken şon ýaly wideolary Watan habarlarynda. Watanda nämeler bolup ýör? Görkez. Sen ne-hä tebigy betbagtçylygy görkezýäň, ne-de bir ýurduň içinde edilýän jenaýatlary görkezýäň. Hiç zady görkezeňok sen haramzada. Häzir şony gören adamlar watan habarlarynda gorkarlar. Ýa biziň çagalarymyzyň başyna gelaýmasyn diýip gorkýan adam häzir bolýada. Gorkýan adam taýýarlyk görýär öňünden. Ýa seniň üçin adamlaryň çagasynyň jany hiç zatmy? Ol näçe bir adamyň çagasyny zorlandyr. Bir adam öldürýäniň Çaga zorlaýanyň, ogrynyň, talaňçynyň ýa bolmasa beýleki jenaýatçylaryň adamlara ýetirýän zyýany şeýle bir ullakan. Bir adamyň başyna gelse, şol adam üçin dünýäniň soňy, ahyrýet. Beýleki adamlara şo zyýan ýetmez ýaly, şony telewizorda görkezmeli. Görkezeniňde Sen ilkinji kömek bolup adamlara peýda edýäň ýagny gygyrýaň bular häzir olyň şun ýaly jenaýatçylar bardyr diýip adamlara habar berýäň. Sen bolsa şol ilkinji kömegäm etmek isläňok. Meselem polisiýa wyýw wyýw wyýw wyýw edip ses edip gelýär ýa tiz kömek wyýw wyýw wyýw edip ses edip gelýär adamlara duýdurmak üçin başgalara. Telewideniýede edil şon ýala ilkinji kömek. Tebigy betbagtçylykda-da sen şony telewizorda görkezmeli. Öz ölümi bilen ölmeýän adamlary, ýagny olar öz ölümi bilen ölmedi, öldürildiler. Başlaryna ine şuny ýaly awariýa boldy, doktoryň elinde öldi. Garaz, jenaýatçynyň elinde öldi diýip sen şolary görkezmeli. Adamlaryň gadyry bar bolsa eger-de seniň üçin. Hormatly watandaşlar! Sizden etjek haýyşym, şeýle wideolary, bidüzgünçilikleri, jenaýatçylyklary hemmesini wideo alyň, ýutubda, tiktokda paýlaşyň, imoda ýa bizi uradyň, hökman paýlaşyň. Eger-de biz her bir betbagtçylyk bilen, jenaýatçy bilen, tebigy betbagtçylyk bilen göreşmäni öwrensek, onda bize häzirki işini etmeýän ýalta jenaýatçy hökümet gerek bolmaz. Özleriniň gerek däldigini duýup başlasalar, derrew öz işlerini etmäne başlarlar, bize ýaranmak üçin. Biz bilelikde her bir betbagtçylyga garşy, jenaýata garşy göreşip öwrensek, biz bulary ýola salarys. Biz agzybirlikde her bir betbagtçylyk bilen göreşmäni öwrenmeli. Sag boluň!